Jipigeni makofi tafadhali. Haya, hata ni rangi ya bahati, rangi ya bahati. Ni high five, ni high five. Cast kise ni one more kanyakla. Kone ni one more kanyakla. Eh, just give them a high five. Ni high five ready kone ni one more kanyakla. Ni mome one more kanyakla eh dikechima onabisho. Eh, kwa konga kantes. Eh, Uyanya wi mama punga boss na mimi ngato. Haya, thank you so much. Ah, now, ingeni eka na yudo hustler fund. Sudi ni kata kunene kama ok en pesa na joka ma en pesa sirikal. Lakini ndo katimo mabera kwa kwa kode suda zimio. Koro kikugura Kata ka en aslapan lakini en mana ng'o en suda ng'o. Hey, but ngeni koro gimo sudi ni koro mi achalo pastor. Aneno my in-law here is a pastor, yeah? En kama pastor. Then we also have What you made a pastor? Hey, oje me ditiere. Sudi ngeno mi okora chalo pastor. Toge. Ingeni pastor By the way, wantie gi nya Jerusalem kaeri emomiyo ochuno kawuono uh, bed pastor. Dong, simni pigie makofi tafadhali. Eh, ingeni pastor, one thing, one thing gi pastors wa, pastors wa kidwa ng'e ni pastor eh, ma, orani ng'ama pastor nyalo nyiso wadier. Pastor chieng' moro wakore maler kaka kawuono anego sutni. Azimio.
Koyalo
koyalo toyalo gi confidence kendo korwako wuoche mogo rangi to dwani sama oyalo tune nang'one kendo ibiro winjo koyalo gi teko nyiso uru praise the lord church hallelujah the same pastor chieng' morwako wuoche matatu yie tiwinjo konyiso ni wago uru chongo pi you know but the same way kidwa ng'e ni pastor u serious tiwinjo kata mana kaka pastor unyiso no travel nyoche ka pastor ezekiel opong'o stadium donge kidwa ng'e ni pastor u serious Iwinjo kata ka pasta ugolo ushuhuda like ubiro to nyisou ni kanisa atimo mos makende bali ng'eni pasta ma serious Ah, pasta ma serious wacho kizungu Aya. church uh, thank you so much I'm really sorry next week I will not be with you the following week I will also not be with you in the next three months I will be traversing the world

Salamu. Obera jo kanisa tin ka. Mar pastor mangowa ma serious. Kin wang'e ni pastor wen pastor ma serious. Kin wang'e ni pastor u en ng'ama un godo kanyo ero ma kama udhiye godo onge. Ko bi gik kuonde monyiso uno dhiye. Kendo kochako to winjo konyiso ueno dhi kama lich. Onyiso ni kanisa kas ng'e ni mekwa gin ga gi nguvu. Eh, gin ga gi nguvu. Kanisa Juma manyien atimo mos, ok wabi bedo kanyakla. An kaachiel kod familia mara wabiro wuotho, to wuodhwa ni en wuoth mar abora. Iwe nodhi budho kata e ndege kata na three hours moko. En wuoth mar abora. Juma manyien abiro bedo Dandora phase 4. Juma maluwe. Juma maluwe. Abiro bedo kama iluongo ni Dondori, ne joma ok ong'e Dondori. En kanisa ma nyaka oyaw manyien, lakini abiro dhi mondo ayaw. Wapameuru Yesu. Juma maluwe, juma maluwe, Ruoth otelona kendo abiro dhi mabor ahinya, kendo ok wabi bedo machiegni, lakini wabiro bedo achiel kuom Ruoth. En kama bor ma ok anyal dhi mondo aduog odiechieng'no, kendo Nyasaye oyie mondo ater wachne e gwenge mag Limuru. Mano kitu ngeni pastor who ok kama serious, ineno? And inyalo ng'eyo pastor ma serious even from the consistency. Pastor manyalo yalo ni iyudo ka like ne wane kanisa tiwinjo ka pastor nyiso uh, jatuo biro kata chuo to pastor wacho ni ng'ama nitiere kod shida mondo water ne lamo. Ng'ato oting'o wad luongo ni Omolo, Omolo oting'o bade to konyo Omolo, shida ni en ang'o? To Omolo wacho ni pasta, jumbe ariyo mosekalo asebedo kod homa motamore rumo. Pasta keta e lamo. Pasta olemo ni wagolo nyithindo mag homa. Ni, ni, ni, ni, ni, ni. Mano rumo. Next week pasta ochako duogo. ochako penjo ni kanisa ng'ama nitie kod shida.

Kama injili a injili ber kama injili a warora to kama bathni be injili ato koro adhi yalo to kama tungni be injili to adhi yawo kanisa All right, ladies and gentlemen, wapi shangwe na vigelegele ya Maureen Awuor Nyar Jerusalem. Asante sana Maureen, karibu sana. Asante. Idhi nade?
Okay, onge tiende penji nikech nenore. Dok nenore. Ma kata ka in pastor to jo, jo kanisa complain kanisa daka rumo. Pod gipenjo kuma sadaka dhiye. No, in pastor to en minodi. In, uh, okay, in, ok in, an. Koro an pastor. Koro an pastor to en minoda. To kanisa uwinjo ni sadaka lal. Pod upenjo kuma sadaka dhiye. Karibu sana ya Jerusalem. Asante sana. Yeah, maybe you introduce yourself plus your uh, okay, associate. Thank you, thank you. Mm. Uh, uh, Ilunga Morina Wonya Jerusalem. Uh -huh. And uh, Mama Mukendi. Uh -huh. And uh, Dako Mowar.

Mano long time ago. Aha. Nyaka kawuono pod awendo. Wow.
Yeah. Okay. Amen. Mara nini? Hallelujah. Aha. To um, tij gospel is quite challenging. Iyudo ka emomiyo thothwa ni koni ahinya nikech Koru koni iwacho ni samoro kaka koro law mirwako ni nitiere nyiri ma korwake e iye kato liet chamo gi madak kikaw kata two hours ka girwako. How do you maintain all these years ka intiere e gospel ma ok slide? Nado nanyisi ni nayiero kenda mondo alu Nyasaye onge ng'ama nochuna omiyo mano osemiya tich mayot mani gima nayiero koro afil maber time ya yeah.
Wow. Uh, which is your favorite song, Mamari? Moro ma kata kidiwer tiwer abich tichope mano to winjo ka juogi moko. Wow, my favorite song uh, nie The Bowling One. Uh -huh. Wero ni ng'uono, awuoro ng'uono ni ruoth, nawere kaluwore gi uh, challenge mane maybe ne an go to Nyasaye otimo na ng'uono. Mm -hmm. Yeah, koro that is my favorite song. Yeah. Yeah.
To Jerusalem mathuru ni en kanye? nikech eh, ji ka winjo ni in Morina wuod nya Jerusalem nya Jerusalem ginya penjo to Jerusalem ni do pogore gi macha koso en aina the same Jerusalem yeah Jerusalem according to uh, muma gima muma wacho uh -huh. nitie Jerusalem manyien mwabro dhi bang' kwatieko wuoth mane piny ka uh -huh. koro an abelieve kuom gima muma wacho nikech anyisi mokwongo nang'ama war koro abelieve kuom muma Koro ang'eyo ni bang' tieko gimoro amora e piny ka kata ka tieko wer, adhi wer e polo. Eh, ma en Jerusalem, ma muma wacho ni Jerusalem manyien, ma ka watieko tije te piny ka to wadhiye. Wuonwa nying Yesu Kristo, asigoni ni erokamano gotieno maber miyiena mondo abedie ka, kaachiel gi jowetena bende ma En adieri ni Ruoth wayie ni ma en badi, ok en riekowa kata tekowa, to en badi kendo en tekoni emomiyo simi ochopo kama entiere ni. Nyasaye ang'eyo ni in kode kod chenro maber mana kaka ondik e muma ni in kodwa kod chenro maber to ok maricho. Koro akwayi mondo gik moko te michano e ngima simi mondo ochop kare. Akwayi mondo shoni odhi mabor. Akwayi Nyasaye mondo ji te maneno shoni oridhika gi gima gineno. Erokamano nikech in Nyasaye ma ito kodino kendo in Nyasaye ma winjo wach. Jehova kochakore kawuono ibiro yawo ne yore, ibiro miye rieko, ibiro miyo tim gima moro ji to kendo ma mori in bende. Erokamano Ruoth, agoni erokamano kwachako shoni nyingi mondo yud duong' nikech in ema wachungi ka e nying Wuod Yesu Kristo. Wach ni amen. Amen. Pam lweti ne Yesu nyaka. Wi wach owil nyiso joma orwako ogudu mondo ogol gi joma nigi wiv bat. Ose ose dong. Aya. Yeah, thank you so much. My super DJ, let's do this. Aya.
Twende kazi. Inyalo pamo lweti ka lweteni kotiyo.

I really appreciate. May God bless you. May God bless you. Hey, mano hand mar roho maler. Hallelujah. Hallelujah. Kero kamano. Opogore gi mekugo. Aya. Hallelujah. Kero kamano. Hey, ni koro gite nitie joma gioro ni gi message to ok dwoki. Wapi makofi ya tafadhali. Wapambegi, wapambegi, wapambegi. Are you all ready for the show now?

Dijai no paro na disco matanga. Kata wacho ni edu ni oparo nwa disco matanga. Ng'e gima dijai de wawacho. Eh, Dijai chunge gi kanyo. ehe. Nyako no siling abich kuom guok denyo.
Wabiro kumkuok.
Lakini singi duogi ne, duoga duoga dakika achiel. Gima dwa ni tim, Eh, Gore Nyasaye erokamano bwana irwako suit. Erokamano.
Gini ichuno go ma ji kotho.
Manyiso ni sani ka duto saduk kendo mimanye. An, Eh. an ibochuna kode kato koro nyimine na biro ni yudi irwenya, irwenya, irwenya, irwenya, nyathi irwenya, irwenya. Iwuoda rwenyo gi. Thank you. Wa!
Untie Nairobi. Untie Onagi. I've seen my crush. Iluongo gani ah. Bwana. I voice Anis. You are in the house. Hey, hawa. Kapenji. Bisa yudo ng'ato. I want Bobby. Kadu fulo. Ya wamanya kamore toye. Mani kamore toye kata nanka. Anyway, gima kawuono kela kono ji. Eh, otek. Nitiere dhier to gibedo gi pesa. Gin gik moko ariyo motimore nade? Mopogore. Gitimore nade? Gipogore. Kaka wawacho adieri, kaka ng'ama nigi pesa tho gi kaka jadhier tho gin gik moko ariyo mopogore. Wawe wuondore ni tho to tho. Yawa gigo pogore. Gigo timo ang'owa? Opogore. Ing'e ni ng'ama nigi pesa kata ka ji obiro limi osiptal kituo. Gipost e Facebook ma gitag chiegi. Giwacho ni achieng' your husband eh, is a strong man. He will fight. We are with you. donge kasto ji reply thank you thank you omera kionge pesa narobi ka wawuonde ni tuo narobi ka mitwayi moro ma ka nyikela winjo ni tuo osechako go simu noweteu ang'o ma pod utimo gi nyathino Ka gimoro ne timre, ka gimoro ne timre, kionge pesa ji predi kata thoni. Ng'ama nigi pesa kata kogol li funeral home, iyudo kigole tikete e ndege, tikawo flowers moko iketo kanyo, eh, titere dala maber, tiromone kata gi Range Rover. Omera ng'ama onge pesa kitero dala. Tumanyo jwala marati nyimigo. Ko seumigo, pok ikawo matres ituwe bathe koni. To ka Nyasaye nyocho gwedhi bedo gotanda, ichak ituwe bathe koni. To nikech itho kidhier, nyaka ibed gobuche moko ariyo, koro jogi balance, ituwe moro koni, ituwe moro koni. Koro ka garo gik suso to gigore tirin, tirin, tirin, tirin. Oteri dalagi yot atol network. Onge kes moro amora ma biro bet. Omera nyamonge pesa itero marach, yanyo dala wa umanyuru pesa. Oka uondu manyuru pesa. Anan kode, to sura manyiri nyalo nene maonge pesa to an go. Pesa to an go. Wadi mtim. Nyasaye ok dimi gik moko te. Donge. Koro Wewe mdoge kama nige pesa. Kama nige pesa kaka taka kitimwe nene liende. Umera chana. Tibiro ma ah, I knew you in 2013. He's a very good boy. He's a humble boy. Ineno kugulusi mudo chako ng'em. Yes. Biwe gikwera tego. Omera kionge pesa. Omera ng'ama onge pesa bwana. Ini kawi kakise dhidala no. Itimo neno ma Ji laro microphone, wayi moro ma nikoro ne kudho e tiende, laro microphone gi nyaminu moro ma ma ne konyo kalisi chokre to chwo nyathine. Awuoyo diwo nang'eyo, awuoyo diwo, onge mpangilio. Bwana manyuru pesa. Kasto ka gin saiko, ing'e ni ng'ama nigi pesa itero, gimoro ma teroga ji piny cha en ang'o? Idho kok ithagri, iteri kata ka ok ithagri, iteri mos. Omera kionge pesa sani iki. Omera, chieng'no kata chiro man e gweng'u pod tiyo. Chiro man e gweng'u te mang'owa tiyo. Ng'ama nigi pesa to the whole county ok ti. Koro kionge pesa chieng' miyigi chiro tiyo. Iwinjo, iwinjo pogruok? Chiro tiyo kama kawaida. Koro en chieng' iko, ji timo neno. Kimiyo amiya mamau microphone ni i. Pare ni en chieng' ang'owa? Chieng' chiro mama ute moneno ni nyathina modiwo ni ratego dhi oywe. Jomwana nyocha chunye ne an gima natimo onge jomwana adong' kenda. Iwinjo ka pasta osewacho ni miri mang'eny miri mang'eny kasto mama moro manigo omena ogeni e chieng' chiro rango to jogo deke. Iwinjo kose chuowe. Akowo wendo biro, akowo wendo koda lamo, nakowo wendo biro, akowo wendo koda lamo. Okowo wendo lamo. Okowo wendo koda lamo. Kaso pasa chako wani miri mang'eny waromure tie bugo. Waromure ang'owa. Iwinjo kwacho ni akijende tinguru tonde, tinguru tonde biurugo kawu. Gopau, mane kong' ama onge go. Kaso kugik kata cha, samoro ichaka puonji jaramba. Kaka nokunyu bu, yawa. Ati otuch. Ati otimo ang'owa? Otuch, buru opong'o pi. Du! Kong'iyo kiwacho niya, yawa. Joma chuwero chuwer, yawa keluru ndo, keluru ndo, keluru ndo, chuo pi, buru opong', buru opong'. Tawagiri pesa jodalawa. Ng'ama onge pesa iko marach. Yawa ng'ama onge pesa iko marach. Bwana manyuru pesa Bwana weuru walo Bwana. Anyway, koro nitiere gima kawuono ba achaka duogo nachaka wachi. A wife material. Yawa. Nitie nyako ma kata kineno tinyalo luongo ni bodi kaluwore gi kaka orwakore. Bine. Jaber bine. Just come. Just come. Wiya biya yawa. An bi. Ka arach ni ndi ok iwacho awacha ka arach ni ndi. Ka arach ni ndi an bi. Otamore. Bi. Bi yawa bi. Yawo nyingi ni tamori sura ema onge asewacho. Pesa to nitie. Vumilia. Ineno kaka orwakore ni. Bwana ma kata ku video call, iwinjo ku video call. Ineno ka iyiye rach. Iko neni baby, I'm sending 5000 for your hair. Wapi makofi yake? They are there. Nitiere type moro mokinya luongo ni ani kata baby. Type monielo wiye ni i, to chako chwero ka.

Which man believes that he has the best smile? I do. Come. Kuja. Okay, kuja. Wacha niseme kuja. Come. Kuja. Eh. Haya. Ah, B, B, B, A, B. B, ajoka, B, B. Eh. Haya. Kata kane miya siling mia ang'wen mamerga. Ah, thank you so much. Wapi makofi yake tafadhali? Haya. Now, now we have four people. Wan gi ji ang'wen moamini ni gin gang'owa the best smile, si ndio? And we only have to choose We only have to choose which is a pair, si ndio? Aya. Ng'ato ka ng'ato yier ane ng'ate modwa smile go. Nanyisou ni ma ng'ama nobiro e show kende be yudo. Ng'ato ka ng'ato useyiero. Ladies, are you contented with where you are? Koso ude una kanyo nikech koro wasedak kaka ni watim nang'o? Mnabai? Ah, sawa. Now,

Awacho smiling ok sero ne gima timo kani eri sero. Aha. Beun beun kit. Buneno gima ber adier. Buneno gima ber. Aya. Aha. Wachak manyien koso gin sawa? Gitemo. Wachak manyien koso gin sawa? Gin sawa. Aya. Wadwa yiero a pair with the best smile.

Ah, ah, pok ochopo pesa, pok ochopo no. Makoro rach jaluo. Koro wawacho ni gin jogi donge. Aya. Ude mowacho ng'ama pingo mago hotea. Aya. Koro kaw ma kasti kaw ma. Kaso jogi. Podi podi just hold on just hold on just hold on just hold on. Koro ni microphone. Eh imake mamit. Eh. Lewe uru paro gik maricho. Kinya dhi kanisa. Haya. Koro nikech gini oseriwou koro miya ma.

Wakilero waka. Awe ko nitie moro ko nindo ko timo wadi ni ni kasi. Oh, oh, okay, okay, okay, okay, okay. Ko video yuak ne. Oh, ni yang gisa mo buyo ni. Ten different colors. Ten different colors. Ndio kwa wewe dakika. Haya. Now,

is located in Nairobi and Kisumu. Ka intiere Nairobi, Dr. Shem Rakewa Dental Clinic nitiere kama iluongo ni Freedom Heights uh, opposite Carnival Junction. Gintiere e gima iluongo ni MZ floor kata e first floor kaka ne jo yombe ka wan kama. Waluonge ni first floor. But they are located at the MZ floor uh, wing B. They give amazing smile. Dogo neno ka sama buonjo to unaenda nyaka nini do nyaka doge so they give you the best dental services that you've always wanted and gimaber gi Dr. Shem Rakewa Dental Clinic and ni Dr. Shem Rakewa Dental Clinic accept all insurance covers ka intie gi insurance cover mora mora samoro laki rami intie gi midwano timne laki but uh, Hustler Fund pok odonjo. Koro inyalo dhi gi any insurance cover mondo mi iyud thieth moro amora midwaro mar lak. Gintiere Mega City Kisumu ground floor kendo wantiere Nairobi kaeri Freedom Heights Mall. Wapi shangwe na vigelegele yake?

Ing'e ni pok ayudo ng'ato. Ting'e ni chuo nyaka penj ni what kind of a woman do you want? Ni tinde chuo te osiko mana ni kia I want an understanding woman. Nyako matiyo matek ma kata tich orumo to nyalo konya. A strong woman. Ati mwanamke mwenye anaweza vumilia shida. Reswa.

flawless skin, sijui brown skin sisi ndio tumebaki. Speaking of brown skin women, ingeni nyiri chuma ngenyo ero nyiri malando nyiri malando Apenji, why do you hurry in making such decisions? Kapo kumi wa dark skin girls, the opportunity to show you what we can offer. Baby girl, kuja. Wende mamako wang'a iye ka pien pien jamani, kuja tu, usiogope. Ikiwa Nyasaye nyalo gwedhi, mfua muwicha ang'o, donge? Eh, Orlando mamule tama kata. Eh, eh, Uneno maber? Unene? To unena? Koro apenjue.

But on the other hand, kitera ute. Weta lete bilisi hata weka katikati yetu. Mondo ng'ama nenore ni en wuoyi okaw bilo chuo. Mpigie ni magofi. But I am very happy to be here today. Lendi nawacho ni warwakra maber, chuo luo joingrega shopping, pesa rent. Ing'eni an kane pod atin ting'e ile trimia ng'ata ng'ata ama ah, dwano nyoma gi msungu mara dwano nyoma gi ng'ama riembo gari maduong' manigi Range Rover kia Mercedes Benz. Hey. Era sama kuma ngima ochopani. An bora ni in gi gima nguruma hata kama ni But, but, but chuo ing'eni a- atetea joma nyiri ahinya pok adhi kor chuo But ing'e ni chuo mang'eny tinde owekelewa ich ma ok meke. Yariambo. Ah, Ariambo. Wanaume wengi wamewekewa mimba si yao. Tadwa nyiso jinsi mar ng'eyo ni nyathi ok mari bila DNA. Ah, ing'e ni nitie gik moko ma joma nyiri nigo miluongo ni cravings inyalo ng'e ni nyathi mari kaluwore gi cravings ma nyakono nigo for example ka in accountant i expect cravings moko ma jaodi biro bira ni wuon otieno nyathi dwaro 10000 ajenti donge lakini dhako machieng' saa auchiel mar otieno ni baba otieno mtoto anataka kulamba simiti mano jomjengo mokalo but ntiere ga gima wacho joma nyiri many of us ng'eny relationships matinde ok ti nikech

Wimoro ne dwaro osiepa nyiso ni a a mimi anadwa kijana man gi muscles ma komula to awinjo romako. Donge onyisa na this an engineer, I have brains, an gi pesa, ariek. I don't need muscles. Apenjwe. Kaka joluo ohero the out of the ordinary cha. Kopo ni Nyasaye odonje chunyi ibiro rima gi shopping mar 40,000. Ibiro timo gi rieko. But ntiere advice mahero ga miyo joma nyiri kidhi limo wuoyi Samoro amora midhi limo wuoyi to gima iyudo ka wuoyi timo at that time bro nyisi ni wuoyi ni opango ni ang'o. Kiyudo wuoyi ka nie kibanda ng'iewo nyanya, iwacho ni jamani ochwakori, odwa dhi timo ang'owa? Chielo. To kidhi limo wuoyi yudo ka muodo njugu.

Ne kala en black. Wuon gari no sojo wacho ni dhi ket kidi e tiende chako dhi kende. Mago geche mage mubiro go konagi go ya. Lakini pesa ber. Ere injinia, injinia wuon Fibi. Gone uru injinia makofi tafadhali. Pesa ber. Ing'eni ja pesa kata chamo kuon gi ring'o. Ring'o ong'e kuma dhiye to alot be ong'e kuma dhiye. Weri gi ginene, ng'ato kaka indi ni neno skin ne smooth, mano ng'ama ochamo balanced diet. Kumwanya mwanya kuon gi s- ring'o gi sikuma, ring'o gi sikuma dhiye small intestine bedo gi meeting commodity. Wacho ni sikuma nitie pimples moro e wang' ji- injinia kata didil kode. Aya ring'o Eh, ogwanda inje ni aneno ka dok piny dhi bilo ma. To jamidengo ma onge pesa ni chamo chamo itemo chamo kuon gi ring'o isewinjo ga ni ng'ato ring'o no de. Yaani ring'o ndo nyalo ni yito nena nena ni anto ka kikra gi madondo ya anto made. Pesa ber. Pesa ber ma kata kidhi ku- e liend jopesa ineno ga liel ma Raila giro dhi pi wang'i wuok mana mos ni yaani nyaka pi wang'i oluori eh tisedhi e liend masikini e liend jomilengo yaani kionge pesa kata pi wang'i ochayi bwana itako gi andika chief andika chief opong' mayo idhi e tisa tisa to pong' Mi ni ben piny ma koro pi wang'i wuok awuoka kendgi ema iwinjoga ni pi wang'e nochirre yani pi wang'e oneno wacho niya wawuog uru wasethagre ei dhood bang'ani moromo omera lakini bende jaluo to en gima tek kata watimoga mijengo lakini damu mar dhood jaluo cha iluongo ni pride nie dendi. Iyudo ka kochuli mia auchiel, tikasiri remo to oseteri ateri e supermarket kuma iuse pimi madongo. Lakini jaluo ko- konyuol anyuola jaluo ni to onego mi kata mana 1 million. Ni- Because our blood is thicker than a dollar. Iwinjo? To naleko ka lek moko ma kadak e od mabati, aleko lek moko ma eh gimoro lawa malich. rrrr. Takia gino ni en ang'o, en le moro bwana. To lawa seche moko aleko nang'o ar apeny machwanyre apenjra na ok alega lek ma joluo leko nang'o kata nadog ayudo ni jaluo ma serious ok nyal leko lek ma serious koonge ot ma onge wifi ineno lek moko ni ji- gimoro lawi gimoro lawi gimoro ringo kodigo ma giluongo ni free to air Eh? Jodhurwa, Wan mijengo ni watime atima lakini remo cha to pod marwa. Ing'e ni jaluo en ng'at moro ma iseyudo ka ja- i- jaluo moro modak e ma- od mabati to dak but aora moro kanyo to sinel o- sinel iluongo nao gi dholuo. Kamniyo. Munias. Mumias oga kozo mumias man. Koro iyudo ka nyako lime Wang'e ga kujitetea. Nyako limbe to yudo kamiliyo e sufuria. To wani, ai be, to mara ang'o matimo e sufuria? Ochako winjo ga jaluo wacho ni bwana, the love I have for Raila. Ing'e ni nyaka nyare maduong' opidho sinel, emomiyo gigo biro ga ka. Eh? Jaluo ng'ama ok dwar aibu. Jaluo kata nya dhi kwa alot, but ka odwa dhi kopo alot, Olo gowi to ok ding'e noolo gowi. Ineno kochako gi kuom alot ni eh, minotis. Alos tina tine kar alot skas sana. Mano oseketo skas e gowi. Eh? To nyanya ni nyota dhi e supermarket ayudo ka kes mar nyanya onge gimoro amora ya. Eh, miya gimoro ka nadhi kelo ni gine ne banke mokelo tabu. Ndalo moro nadak e od mabati jothurwa mukuru kwa jenga gi yankona. Sitimo lal. Sitima olal to koro imanyo misuma to ankona nodhi luokre oko. Koro imanyo misuma, koro ankona akia gima note- o- oparo ni koro duogo e ot gi mudho. To akia gim kuma noparo e baf. To wan to koro koketwa wamanyo misuma. To ankona oduogo ka en standing innovation. Iwinjo? Koro wamanyo misuma, wamanyo misuma, wamanyo misuma to wuode maduong' odhi oyudo misuma ni rip To koro min yo mi tim rit ni ti awa mi soma. Ti ye ni baba di boki nyanyi sin nyathina nyathina ma mara. Eh? Omera ne tek. Wakanye mana ng'e ni eh, dend dhano kamoro amora mantie buru golo hewa. Okwongo tia mang'eny ni aneno ka ng'ano yueyo ni to gino osimo msuma. Ochako tia mar ariyo to yueyo ni to gino osimo msuma. Mar adek to wacho ni msuma na wacho hii ni ara jadi. Eh? Jothurwa Kionge pesa kata jodala wina tiyo gi lekeni kaka opena. Ing'e mano. Ging'e ang'e e gweng' ni e gikubiro nda kaka ndalo Christmas ni wacho ni ah odiero in ma podi tek tek ya yaw nwa soda ni. To ok ni tek tek nitie ng'ama tek tek moingi. Bwana kionge pesa Kendi kuma joma onge pesa weteni okende. Wawere gi kierere ma jambe jango kendo kuma joloya bo kende. Gino nokuodo wiwa seme. Loya subiro kata loya subiro tent gi ni mbele kata to tent wani gi mbele ka bwana. Bwana joko ng'ang'e ni magi jo kibarua bwana mkati kalo mowir malich ma. Eh? Mandas kalo mowir malich chapat. To ng'ato koro pod nyiso ni eh, eh, eh, wageni waselin, kaeni tu, eh, chiembu pod ichi- imo girene, ichwako, mana ang'o michwako, kok en nyoro to matumbo. Gino nowang'o iya marach. Ing'eyo ni joluo gisebedo paroga kaka chieng' moro wabiro dhi e polo kata. Wadonjo e polo koro idwa wang' ji. Eh, wadonjo po joma donjo ka Nyasaye donjo ni joma nowar, joma donjo ka jachien donjo. Koro Satan obet kata gi timetable osomo jo ogine ne. Ni joma to kongo panguru line kae. Ingeni joma to kongo peko ga winyo ni Satan wa wa koso wadume ipine.

Otile moja gea. Almane kaka luonge. Odongo Swag in the house. Wapi makofi yake one more time. Thank you so much. Odongo. Odongo Ang'o ma inspire iga sama idhi kower? Nikech ji wacho ni wero pondo. En adier koso Miriam?
Iwinde made mokwongo. Iwinde made. Ah, pogi mos jo pogi, pogi mos jo piny. Wang'eyo ni wadhi lwaro sani. Nikoro na ina. Aya, mos jo piny. Mokwongo amoso uno kwe. Okwe uru. Sani iluonga ni Collins Otieno Wigo. Mano nying mar pesa. Odongo otowerigo. Odongo na wakani.
Ingena nawe gati piyo piyo kamoro. Odongo na wakani.

Alright. Ingeni iwacho ni iwacho ni uh, nying mar Collins Otieno Wigo en nying mar pesa. To pile pile iwacho ni tuk pesa nosikweri. Ng'ama nokweri to nokweri nang'o?
Oh, sama ne ane awuok uh, Awuok uh, dala 2012 to dawa mono nyisa ni kidhi e taon nyakwara eh. itang' ne nyi taon kik idonj e tuk pesa mag nyi taon kagona kwerwa ni tuk pesa nosekwe nosekweri eh. kasto ing'eni yande uh, kiwacho ni nyi taon thum mokwongo manyalo paro ka ne nyingi bedo koro bedo ng'ere godo ahinya niluongo ni nyaragweng' Ngekiane matin, samoro jogi ok ong'e ni en an. Jere, ngekiane ka matin. Iwololo agidadi omako banjo a jakwaya nyakwaro dolo anagocho pile pila wero maero weura pare nya jodonga gweng'o maer inyara gweng'e taero nikech onge asara anisomo biro wendona kata kweya ok okwa Samobi natemo wuoyo gi chik mane dawo miya kabiro taon. Ko nacho ni kana biro taon, nayudo ka gik mane wacho ka mano nyisa dala ka. Ne gin adieri kadonjo taon. Ko kaduka paro gi dala to nyaragweng' peyo kukwayi, chiemo kubi kwayi. Ko miwacho na nahero nyaragweng'. Kamano. Nikech iluora sana. Sara to go kwa lura ina kwa lura. Nikech tu pesa dong. Bas koro odongo. Toke kanyo ji odongo ng'eyi gi chwade gi nyundo sana sana. Ah, chwade gi nyundo ni kaluwore gi kaka ikele kata mwaneno kani. Inya kono wanita ang'o ma nokelo chwade gi nyundo ni? e? Du- Be wan gi nyambita moro amora iye ka? Oya ochoro ya. Eh, idhi jabit. Be wan gi nyambita moro amora iye ka? Nyambita in the house? Nyambita in the house? All right. Jipigeni makofi, wapigie makofi tafadhali. Nyambita gi nyambita gi nyambita gi ama odongo no yuda chiel kuom gito nyiso no tingi malo to ket kama kato tende kama kato odongo ang'o ma ne otimore kindu gi nyambita nyundo ni no Ng'ama ne goye to ni goye kanye?
Sawa ni adonjo kawuok dala awuok dala 2012 yes gimoro dwe mar aboro yeah.
to ka adonjo Kisumu nachako gi tich mar mjeni kaka nasa jachien
no liguru liguru aliga tweti twelu dwe mar aboro nyaka desemba anadonjo e thum 2013 machake thum koro duration no mondo wadonj dwe 2013 nan jamjeni nan kaka fundi koro ne kanyo mane wang'ere gi semecha ma nyambeto kasto

Koro watiye to ing'e ni tij mijengo nti ng'eny nyal jalwedi nyalori gimoro amora koro ing'e ni ne wagero ti ot mar gorofa anan malo to nyamditani piny odongo ni malo to nyamditani ang'owa odongo ni malo to nyamditani ang'o Aha.
Oranyisi ambaye amida tingi do gima. Gima. Ona kama obidi ka akele ne fundi kama fundi do. Ndo gima ni niso gedo kendi. Anyway, so la beta ni.

Sude sude kama.
Tinge gi malo. Ah ah, ose oledo se tinge. Aha. En ka, en ka en ka. To kamu chope joke kam en ok exact kama inti bi nyise na. Ke chore kama.
Mana kili juu. Wapi makofi ya dogo soa kafarani. Kasto, odongo. Nitie nyako moro ni Nyasembo. Nyasemo ni en gima ninyise ne en mana di nonge pimo dier. Odongo ji wacho ni wero pono. Ma en gima kawuono wadwa ni itamri kata iyie. Obiko sechiemo. Eh, obiko sechiemo in fact. In fact kapok wadhi kapok wadhi e pimo diere. Ninyiso shemeji ni shemeji yiecho lawi to shemeji chami gi kech. Odongo odongo he- nyiswa gini ni to ang'o mane timore kindu gi shemeji Mano yiecho ne Lawi kata chako owadhi gi kech.
Sawa an to anime ni an aloso thum kaluwore gi gima aneno ama gi gima aleko koro chieng' Sachien kama nokelo to mar chieng' ojiye cholawa ne ne wadhi gocho kamoro ni Homa Bay to nitie apar kichiko ite pongera nitie bora mi joka chogo mang'eny ni Sakela wuod Pati en polis en jagweng'wa to tiyo Homa Bay koro jamani nobiro nobiro gi semejine mano birowa to kare ji shemeji ne bebe mane en go kando to bo biro kie koro iyudo ka shemeji gi odhi orado kamoro achiel koro gichako giwegore koro gigo ng'ateno ma dhi kia gigi koro ma jamani ne giyiecho lepe ko ni shemeji yiecho lawa shemeji
Omera koka to muol ma kata oriambo. Nini no yeto nawe?
Ana mama. Nyaka ganwa, nyaka gan.
Koro dogo. Nyaka wino. Uye gi kaka ne yeto nawe dogo. Udagi. Udagi. Uye go. Odong' gi ng'ere nyaka nichak wuoyo onge gima jogi oseyiego kata ni. Nyako wino, nyako wino, wuonwa. Kasto,
ah, wachopo e Nyasembo. Nyasembo ni en gi gima dinyise ne en mana nang'owa. En mana nang'owa. Nyasembo ng'e timo ang'owa. Odongo diere ni ne en ang'o?

Aloso gi kalure gi gima neno ama gini wang'. Winjo. Koro e pimo diere to MC na ema nowuok gi dholo mar pimo diere chombe. Lani mana Utakuwa mbogo bi. Lani mana nyalo wacho wad mar pimo diere. Mia microphone, mia microphone. Ibe iwuon ma wuonda. Aha. Bas, koro uh, gima gima gima man. Aha. Koro en ema wachako wach mar pimo ni wad mar pimo diyo.
Koro ne wanyalo ng'i kama pimo ni. At least kawuono kawuono kawuono ok riamb ne ng'ato iduwo gi tiwacho. Eh. Aha.
Bas, thank you so much. Odongo wacho maber ni wach mar pimo diere modwa ng'eyo. Ing'e ni kikawo for example ikawo mpira ni Aa, donge explain pimo diere kuma noaye. Koro ikawo mpira ni to ng'ato nyisi ni yawa pim dieri. Maisi ni mondo timre nade? Eh. Mondo donja mowa. Exactly.

Nyasaye pod okelona dongo chiemo mane chiemo mane kuon gi ring'o ne en zabiro nalimo dongo koro kosekelona dongo leka leka mondo akelni mbaka ma wendo okelna dongo kuon gi ring'o eh, okelona dongo kuon gi ring'o sa adiwa

Bang' maeri bende ichak ibiro abira, ibiro ibiro abira ok ichung' michopo ni koro tinde tugo oloko. Wadok e lworo pap. Ma wang'ni, wang'ni to koro kech cha onge nyiso sebeji ni obi kosechiewo to mbele pek. Mbele. Odong' ang'o matimre mbele mapek ka? Koso bi kanyara gweng' mabiro koso chiemo chuth.
Ing'eyo? Eh. Nitiere wende moko nyalo acho nyal losi. Mhm. Ka iparo ama nyalo acho nyal loso. Ka Kata en ong'e dong' wuondo. Ong'e oriambo ne. Oriambo ne. Lakini eh, Linda Ehe. Linda to en nyako mane wa ne wabedo go ne wan go moko ni en nyako madong wacho ni dong awacho ni ne ne los na sawer to chinga ne Linda ke ja kinga mungi wende na Linda se wende didi te nyambi te Linda ai ti ngi ti ko de gi nyundo ai ti sani bende Linda mar luor pa kuyudo ka en en ng'ama for example ka wuoyo go To exact ang'e ng'ama timo nang'o. Ng'ama iwuoyo, ng'ama ibongo go mafai. Koro ing'e ni tugo wang'yo loko wadok nyaka e lworo pap kwachuo nyang'iya kendo ilwore pap didi to ka tich odhi maber tilwore pap di ang'owa wadwa nwangi wach ni mos

20, 2013 Aha.
to 2021 in Ignan.
Kwa kuandika yake da- daktari ni manisomo eh, 2013 to 2021 is 8 years Aha. Mar m- mar chwade gi nyundo ni yeah nalose ka nyambita ne onge aha osekawo higni kapok watime na kapok u- ulworo pap kapok wanere eh Kwa chuno ehe kapok wanere yeah koro ka nagolo chwade gi nyundo aha to dhi owinjo yeah. motime nade moduogo monyisa ni odong eh. achwade gi juno cha uh -huh. ni liwa ka onge uh -huh. wang ni walwara ne pap mane ma mi chike mag pap uh -huh. iwinjo ka nyiso ni ka nyisa ni uh -huh. wangi tugo loko uh -huh. tim ma uh -huh. kwae ma uh -huh. tim ma uh -huh. chike go nosemi chike pap go Donge mana wacho ka. Ehe. Eh. Achiel kuom gi en luoro pap di boro ni. Eh. Okay. Koro eh. ah bine bine bi bi bi bi. Koro matingo ni en mpira. To mpira ni odongo wacho ni ong'e ganyono bol. Koro wawuondre ni ma koro Linda. Eh, lendo nene nyono bol. Iwinjo? Odondo odondo odondo luoro pap. But Linda to ngega nyana ngowa. To mondo mi nyon bol. Mana to wuogi. Ma di bari kilo studio. Ma los ni wer. Ma gol. Ai nyone. Nyiswa kako nyone. Nyiswa kako nyone. Ai nyone. Ama ni nyone. Koro for example ma Linda. Ma bol. Onyone ga nango.
Ah, ah. no, no, mondo ng'ato nyono bol ma goyie wero. Rodo. Ehe. Ehe. Ina wuodri ni lida inyon nwa. Masa moja miyo ng'ato loso were. Masa Inyalo kamano. Ne dogo dogo ibed piny. Odongo nyalo pok ochako lworo pap ka sani. Aya. Koro odongo. Um, nitie penjo moro mogombo penjo odongo? Ha? Nitiere kendo modongo? Ha? Aya penje ane. Wuoyo kuom nyako wendo kae matin. Eh, Ehe.
osiepe mag odongo mag timo ombaomba gi Eh, osiepeni mage makwecho mochuno nyaka imention gi migi timbo ombaomba ehe.
Masama gikwa komigi to giling thi to kotuonigi Ang'o mane okamba ono mi come up gi yes timo ni wacho chal kamano ero. Sa ing'eni.
Yeah.
Kichiko iti e thumno. Mm-hmm. Winjo ka nitie kama tok asachomba omba. Nitie kama wacho niya. Ng'ama okeli e piny be kik buo. Kik buogi.
Iwinjo.
Aha. Ng'ama ok okeli e piny be kik. Awacho gimoro kamano yeah.
asetieko. Aha. Adogo awacho ni rumo koth gik moko kata wan wang'e. Ng'eyo. We uru paro no. For example, tie jomoko ma for example kaka wan kodi sin wan osiep. Yeah.
Ting'eni ok onego bed nakawo ni ka onge sime ok nyal dhi mbele. Ok nyal dhi mbele. Ama ka simi onge odongo ok nyal timo. Ok nyal dhi. Yeah. Samoro maybe wari wana wana osiep to ngima simi ama ngima odongo to nyasa. Ema bang. Koro nitie maybe kane pok awuok yeah. ne nitie kama ne antie ka pok awuok. Joma nitie group moko mano paro mane giketo ni kokwa koka odongo kale wa. Uh -huh.
Gine, ok Obedo nyal nyal dhi. dhi. Yeah. Koro mano miyo kata anyisogi niya, Yeah. "E, ibiro neno ka
gin e tiendi Uh-huh. to in i- in osiepo onego bed ni kaka sani kwarado Yeah. kata wabango budho kamoro ka simi ogolo abich to agolo abich Yeah. to wabudh kamoro achiel Achiel. to konego bed niya ni simi ni en ema kogolo to nyaka wabudhi Nyaka- ma kok ogolo to koro achako wacho ni simi rach iluwo nang'o kambi ka tinde konyo simi gang'o mano mano gosiep
onego bed osiep ka warado kama to ka gol abich ti gol abich to aboro nitie kumoro iwache kamoro kata nitie mituch miwacho niya iwinjo kik ichiem moloyo joma

E apology kanyo to. Audogo noyanyi nang'o? Haya, wakaw penjo ariyo. Noyanye nang'o? To Bongisa nowuondi nang'o? Mas. Ehe. Bunge salika hili. Okubiro do. Haya. Kama unaona watu wali ngamba no huyo wacho, ngamba no wacho ne wacho. Bunge sotoy. Haya ngeyo.
Ano anyalo paro kane
adonjo Kisumu. Mm -hmm. Nyako ma kugo bedo olo nyako wino. Aha. Yeah.
Yo kasika wero ga mang'eny. Yeah.
To ing'e ni piny ka piny rugi ma. Yeah. To konego bed ni kawuono ka for example ng'ani ni piny to ibiro paro ni obiro siko piny kanyo nyaka nyaka chieng'. Yeah.
To for example, dak ing'iyo gi ng'ato to ineno ka maybe nitie ng'at moro ma iluongo ni take over, ineno kaka dwa take over to ng'ano ohingo ng'ama ne in go cha. Kik ipar ni ani ng'ama koro idwa gol e lig. Ubiro siko ka kama ne nitie no. E, e lum kama ne nitie no. Koro mano shida mane nitie.

bandini chal ni ji riambo ni dong' nikech MC winjo kaka oriambo ma band leader Bonge Sabu winjo gima notimo jogi jawa dongo jogi odak gi miriambo Bonge Sabu wuodi nako Bonge Sabu mana ngeni thum nyaka ing'e ni Profesa Thum Kigolo nyaka ing'e ni ang'o ma ji ohero e thumni. To words kiseng'e ni ah, word mane ma ji ohero to mano e gima onego bed ni itiyogo kidhi mbele. An bongeza ok nyal wuond, an manyalo wuond.
Koro tiwacho adier dong. Iwinjo. Yes. Koro en award moro ma itiyogo yeah. mondo nikech iyudo ka ing'eni for example nitie e band hmm. nitie fan mag bongisa yeah. ma bende bongisa ni makelogi yeah. nitie fan be mag udongo mudongo yeah. ni matimo nade koro ing'eni for example kitajo ng'ato ng'at ma fan mag ng'ani ma kilo cha yeah. to be dongiro gi magi bedo ka umedo ubedo ji mang'eny yeah.

magi Stella kabikelo ni eh. omor sana sana kabikelo mar ni jomo chiemo molo jomo yudo omora molo gimoro amora eh. penjo ni dhino hivi eh. ka penjo simu urutibera ni hivi kima penjo simu simu sani sani eh kambi mar Dr.
Shamra Kewa Dental Clinic. Yes. I, i promote gi. Uh -huh. Sani waluondre ni dichwa ngiri gi Shem. Uh -huh. Iwinja? Yes.
Tiwuo.
Ji, yudhi e media, ipenji. Yeah. Ang'o miwe e kambi mar Shem Rakewa? Minyalo parigo. Yes.
Tidwoko ni an awejo ka Shem Rakewa ka ninde rum. Uh -huh. Mano mano nitie dongruok moweyo. awejo kasem rakewa ka ni biru mani ngeno awejo kasem rakewa ka echoni nikech Yes. gima ne kelo mondo afadhali inyalo donjo kamoro Ehe. to kidonjo for example kaka industry ma thum Yeah.
inyalo bedo maneja ama inyalo bedo ja keyboard uh -huh. kibedo ja keyboard yeah. to kor kidonjo mm -hmm. afadhali igol koki ka nitie thum misegolo gi jobandni miwinjo to kik igol koki ka thum

nyaki kata e kambi mar sem ka kiwuok to nyaka bed ni timo gimoro makata chieng' moro kionge iwacho niya wanto kamomiyo semra ki ochopo ka en si to kik iwach niya ni iyudo ka kambi mar sem oseng'ere iwacho ni ayudo ka joka semra ke wani kodhi promotion kama kama to ninde gari to an awegi ka gininde ru mano koro yang'ani weka
Owinjo gino? Wabiro kofi adogo Bas, Odogo Swaro, I want to introduce uh, the grand engineer Wood Phoebe. Uh, ang'o momiyo e eh, thumbegi wantie gi producers mang'eny lakini thumbegi thothgi ahinya ahinya ma winjore ni yiero mondo mi iti kod Barikiwa Studios mar Wood Phoebe.
Ano uh, saa mokwongo. Yeah.
Wood Phoebe Barikiwa ni adonje e album na
yeah. to ing'e ni ber gimoro ema mi isiko kamoro yeah.
to an bende ahero an mokwongo winjo kana yo kanya ni tuk pesa ok ahero eh. ahero ng'ama ok odich gi pesa no ahero ng'ama odich gi gima timo timo gima rach to nyalo nyisa ni ka timma timma timma yeah. to nitie producers moko ma chmani pesa pesa
gimogolino ber iwe yuku koro ber ba yudo ni kidonjo yeah. ka nitie kibiro gi gima ber obro kongo ling yeah. to winjo gi mibiro to nyalo miya diani ma tim ma yeah. ma tim ma
nyalo tim yeah.
mm. awinjo koro mane gimiyo iwa

Opoto mar atari donge mit kaka michwalo punda chalo punda ni chal nosetemo onge kaka gini chal dong inyalo gweye anytime to chak be onge gini nyiedho onge karibu sana le grand thank you odongo achiel achiel kuom ah, joma osekalo e lweti kendo tijgi dhi mbele maber oko kacha chande. Kaka ng'ama injinia maloso ne thum, inyalo wacho ni tiyo kode chal nade? Ing'e ni Odongo Rambwani is one crazy artist. Miriambo to kang'eyo.